Zaya. Eh, sekuru. Ndakakura zvinhu zvakaoma. Unoona kamuzaya. Eh, kule. But akakura zvinhu zvavo zvakaoma ndikutaurire. Ndakazoti ndiri chitiza ndiri muhondo ndiri pamusoro pegomo apo ka. Ndione ndege iri kuenda pamusoro ndinzwe madhawa ari kurira unzwa muzukuru. Macheso airira mundege madzawo une macheso ah, idiki zawira rekereni muchune muzukuru zvakaitika muzaya inini munhu yeye wani rakadzidza naye ka eh, kule standard one ka achiyamwa muzaya munhu anofamba kudai muzaya achidzokera break night rikakwana muzaya ka zijaya zijaya raidzokera kunoyamwa muzaya lanji chitingiri rodzokera kunoyamwa muzukuru unoona chii chose zvishomata kutaura izvi unzwa muzukuru inzwa unzwe ndiri standard one ita siri mukasi mwe chete nhandaidziwa kwangu edza kwake Meni yaiti yakarowa manheru so meni yarowa matokurutsa meni nemukanwa mzukuru indounzwe bukurai two pages mzukuru ndinge ndapedza meni yangu ruvaka one ndotenge nguva yehondo kati aitira kutiza ndichiverenga ndichitiza anga ari mawani mzukuru ndikutaurira muzaya muzaya isusu kwedu mukirasi mauyu ka mamuri nani muzaya zvazaizoita kwedu manye muzaya Isusu ticha wedu wemedze ticha wedu isusu wemathematics iyoyo airowa ibura muzungu ubura takarukura chibage chino munhu saka pakuweka medzi muzukuru ka taishandisa chibage muzukuru tsanga dzechibage dziya waiti ukavarairwa muzukuruka ukuya ichika ansa kutika ansa huku kuzodai so ndokutaurira muzukuru zvishoma izvi ndikutaurire ndakukutaurira manje nini taurira muzukuru muzukuru uri kunzwa taigara muwandumu ndomazuva anga ndatamba kutanga kutamba nasekuru wako ava taiti kana takurara pepe takarara mumwe akuda kupinduka tatiri 8 nini hanzva dzangu sekuru naeva naeva join yaidiwa nashamwari yangu eh, eh. taiti kana takuda kupinduka taizunga tese tobuda asara opinduka isu todzoka torara muraro aita iwowo izvezvi tatoatakapinduka todzoka torara mapindukiro aita iwayo ndozvataiita izvo tati kuchimoyo muzaya inini ndoda kukutsanangurira muzaya kuti ukure breni dzakarongedzeka so muzaya eh. isu dzinhu dzanga dzakaoma paya uchiri kurangarira nyaya yandakambokutaurira yekuti magetsi akaenda ndikazodiscover kuti mosquito kweyo inopira usiku wese Kuitiri kuiziyo ndichiri kurangarira. Kutsanangurira muzukuru wangu. Muzukuru magedzi akazomboti da. Magedzi baenda muzukuru kuti malaiti kuti no muzukuru. Sadza ndichangopambira muzukuru. Ah. Pandati chete muzukuru kuti tu muzukuru. Kundangarira muzukuru. Ndikati wow. Lagi ndanga nine mosquito. Mosquito coil.

Sadabara takakubata muzukuru. Muzukuru sadara inaka iroro. Ndikusikati ndikusikati. Kuona chii muzukuru? Mm, kule. Muzukuru zvazvakaoma muzukuru. Standard one yairema muzukuru ndikuti ndakapasa chikoro inini. Yeah. Murungu akatenga inzi Stefan akatenga TV yake nge remote so. magetsi aenda enda tora kalight kerimoti keredi kaye kaye ndokandaiverengeza mubhuku inini muzukuru inini muzukuru ndaiverenga nekalight keredi kaye kaye muzukuru isu takakura tichirowa yellow bush muzukuru unoriziva here yellow bush ndangozvakakuleka taurirei tinzwe kulera nemafete edu sangano muzukuru taiti Tikati hello bush muzaya. Tova mabhandi atairova kurugwa redu ranga rine mabhako 4 zvirova kuti one bandi two bandi three bandi obva wati yellow push muzaya obva wati karedhiyo kaparito kaparito kaisapinda zvinhu zvamunobairira zvamakubairira manje manje ana kule zvamutoita zveredho zviri nani pane zvaitika nhasi kwepwedhu nyibva kwepwedhu kule hamungoziya ninyaya ine mabhasikoro kayaika moti kana dzitofamba nemabhasikoro ka mbirire mbirira koma nemabhasikoro aya yedhoni ka nemabhasikoro bhasikoro vatanga tobvira ipapa vavana tai kana tambo yazochaka zina kuwanika kule mabhasikoro achibvira osa yedhoni mungoziya hakuna ananyambobuda toto iwe mafamba